wa yena hi wa masiku hinkwawo xikwembu xa hina rito ra wena ri hlayiwile ri lava ku hlawuteriwa hi pfuni hi kotisi hi endle hi tintswalo hi matimba ya maloko tsima amen hi hlayile eka buku ya tihosi ta vumbirhi eka chapter 2 hosi yi hi pfuna yi hi katekisa aleluya hi twa hungu ra matimba ra xiyimo xa le henhla lava ku ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyi nge matanweka aleluya matanweka loko ku ri na mati lama nga nwekiki la kaya aka vhiki leri matanweka Laha hi hlayeke kona hi twa hi ta Elixa. I mani Elixa? Elixa a ku ri nandza wa Eliya. Se mhaka leyi humelelaka laha hi loko Elixa a ha ku hambana na Eliya. U landzeleli Eliya ku kondza Eliya a tlhandluka, a vutliwa, a tlhandlukela henhla atilweni, Elixa a sala a nyikiwile matimba ma davulu lawa a ma tirhisiwa hi Eliya. Se loko a ri karhi a vuya kwala ku fambeni a hlangana na vantshwa va ku ringana 42 se va sungula ku hleka pandla wa yena hikuva nandza wa hosi a ri na pandla aleluya se loko va sungula ku hleka hi ndlela yeleyo va hleka pandla wa Elixa. Elixa a va holovela hi vito ra hosi Xikwembu ku humelela tiberhe timbirhi ta matswele ti phatlela swifanyetana leswa swa 42 hinkwaswo ku nga poni na xin'we I ntoto lowu a wu ri kona ehenhla ka Elixa. Se mi nga kota ku swi vona ku a ku ri na matimba ma xiyimo xa le henhla. Se vana lava 42 va tsandzeke ku vona ntoto lowu a wu ri henhla ka Elixa, va wu huhwisa. Mara loko se a hundzile, yi ri a nghena eYeriko. loko a nghena etikweni ra yerikho vanhu lava va akini endhawini le yerikho ve ri eka elixa we n'winyi wa hina langutisa matshamelo ya muti lowu ma sasekile swinene hikuva jerikho swi vulaka leswo nuhela jeriko i swilo leswo nuhela swa kahle swo saseka swo koka mahlo va ku langusa muti wa jeriko ku wu tshame njhani wu tshamisekile na muti lowu wu sasekile wa swi vona na ndhawu ya kona yi yimekile geographical area yi tshamiseki kahle mara hi na probleme etikweni ra hina xihlovo lexi hi xi tirhisaka i xin'we ntsena hi nwa eka xona mati tiko hinkwaro mara problem mati ma kona a ma nweki mati ma kona ma na poison loko ma nwiwa hi vamanana lava nga langutisela va onhakeriwa hi mindzhwalo ya vona loko hi cheleta swimilani swa tshwa se mati lawa ma hi vangela mavabyi etikweni ene a ku na mati man'wanyani hi wona hi faneleke hi tirhisa wona hleketa ndhawu yin'wanyani ve ri ndhawu leyi a ku beburiwa swivanhwana swo koma swinene ku ha munhu wo koma laha gandlanani swivanhwana swo koma leswiya swo kometela se va ya va ya langutisa ku problem yi le kwihi se va kuma mati lawa va ma nwaka etikweni leriya loko va ma kambela va ya va ya kuma ku ma na khemikhali yin'wani kwalaya ndzeni ka wona yo yo yo komisa se vatswari loko va nwa mati lawaya loko va bebula vana a va bebula swilo swo koma se swi endla ku tiko ri tala hi byi vanhwani byo koma loko va cinca mati lawa ya se va va nyika mati ma kahle. va sungula ku nwa wona laha tikweni se ku sungula ku beburiwa vanhu vo leha se swi va kahle se swi tshamiseka se problem leyi a yi ri kona laha tikweni a yi vangiwa hi mati lawa a va ma tirhisa aleluya se na le jeriko a ku ri na problem ya xihlovo xa mati lawa a ma ri na poison mara loko va vona nandza wa xikwembu mfundhisi va ku loyi a hi nga n'wi hupi loyi hi boheka ku kombela yena ku a hi pfuna loko ho n'wi hupa xiyimo xa jeriko xi ta ya xi nyanya va ka hina ku na swiyimo swin'wana swi lavaka mfundhisi swiyimo swin'wana swi lava malandza ya xikwembu ma tshunela ekusuhani swin'wana mi nga swi kota ku swi endla mi ri n'wexe mara ku na phati yin'wana leyi mi yi vonaka ku la mfundhisi se wa laveka na loko ku ri ku a mi nga n'wi lavi malembe lamo tala na minkarhi leyo tala ni ri ka bakari mfundhisi a laveka a jeriko u hundzi hi kona elixa a ri karhi a landzelela eliya vanhu lava va ri jeriko va ku u landzelela munhu loyi a nga ta famba a ku siya dolwe dolwe u ya kwihi va sungula ku chingela elixa mara munhu loyi a va n'wi kholela munhu loyi a va n'wi chingela loko se a vuya va swi vonile hi mhaka ya ku loko a fane a vuya jazi leri a ri khomile leri a ri ra eliya u be mati hi rona manambu wa yordani a ku wena xikwembu xa eliya u kwihi ivi mati ma pfuleka a ku ri ro sungula a ba mati hi baji kumbe hi jazi ma pfuleka leri a ku ri singita ro sungula ku va a ri endla elixa evuton'wini bya yena elixa a ku ri n'wamapurasi elixa a ku ri murimi wa masimu o landzelela eliya mara swi ve swi n'wi khoma kahle ngopfu loko a endla singita ro sungula ra ku va a ba mati hi jazi leri a ri khomini mati ma pfuleka a hundza hi laha ku omeke swi n'wi hlamarisi ngopfu tlhela swi n'wi tsakisa loko a fika a jeriko ve ri hi pfuni ndhawu yi tshamisekile mara mati i problem. loko elixa va langusa matihlweni ma vona a va vona ku hakunene vanhu lava le ku rileni vanhu lava a va tsakangi vanhu lava xiyimo a xi kahle no fane ku va ni va pfuna a nga teki miehleketo ya ku ni hundzi hikwala vadyondzisiwa va vaprofeta lava a va ri la jeriko va ka va ku waho waho ni ka ni hundza va ka va ku u landzelela munhu loyi u nga swi tiviki no ya helela kwihi loyi a nga ta famba a ku siya mara ni nga heli mpilu hambi sweswi a ni va khomeli na va pfuna hikuva va na xikombelo a ku na va pfuna ku ri un'wana a ta ku hayi se mi rila ka mina mi hindzi mi ku mi ni moka la mi ku mi ni wahetela laha mi ku mi ku ho ni ku ni hundza mi ku mi ku wu le ku landzeleleni mara munhu yoloye a nge le ku ku pfuneni hi chumu aleluya se elixa a ku eka vona ni nyikeni bawulu ya munyu ni nyikeni bawulu ya nyuwani ya munyu va ka hina munyu Wa horisa, mara loko mi wu chela xilondzeni wa vava, mara hi wona wo hlantswa kahle xilondza xi basa. Ah, munyu wa vava va ka hina, munyu. Munyu wa vava, mara hi wona wo hlantswa xilondza kahle xi basa. xilondza mi nga vona nge hala handle xi le ku holeni kasi le ndzeni xi le ku boleni mara munyu wu kota ku dlaya na switsongwatsongwani leswi a swi fanele swi borisa xilondza ivi xilondza xi hola mara wa vava se u ri ni nyikeli bawulu ya munyu lava a va ri kona van'wana va nga va ka ku munyu wu ya lava yini xihlobyeni hi rila hi mati lawa ku amanweki yena u ri hi n'wi nyika bawulu ya munyu u wu yisa ku hi munyu va teka munyu va n'wi nyika bawulu ya munyu kun'wanyana mi nga rhizini ngopfu landzelelani leswi nandza wa xikwembu a mi byelaka swona ah, yeah, yeah, yeah. comply and complain later wena endla leswi u byeriwaka swona loko u ri na swivilelo u ta vilela ndzhaku a xi socheni ku na nawu loko va ku duvula munhu loyi u teka xibamu u n'wi divula loko u n'wi balesini hi ko u nga ta sala u vutisa captain ku mara hi n'wi dlayela yini n'wi yisa luya a wu vutisi loko u nge se endla ntirho lowu u byeriwaka wona loko va ku byela ku japa u ya henhla lexi u nga vutisaka xona u vutisa ku mi lava ku ni japa ku fika kwihi hi mhaka ya ku u va u tiyimiseli ku tirha se na swa xikwembu kun'wana hi nga rizini a hi tekeni leswi vafundhisi va hi byelaka swona a hi tekeni leswi malandza ma xikwembu ma hi byelaka swona a hi tekeni leswi vaprofeta va hi byelaka swona a hi tekeni leswi mathicara ma hi byelaka swona a hi tekeni leswi vaapostola va hi byelaka swona a hi tekeni leswi vavhangeli va hi byelaka swona rito ra xikwembu ri ri loko u vona muvhangeri a ri muvhangeri u ta tshovela swa vuvhangeri loko u vona mfundhisi a ri mfundhisi u ta tshovela swa vufundhisi loko u vona thicara ri ri thicara u ta tshovela swa vuthicara loko mi vona muprofeta a ri muprofeta mi ta tshovela swa vuprofeta loko mi vona muapostola a ri muapostola mi ta tshovela swa vuapostola se vanhu lava va yingisela muprofeta elixa va teka bawulo ya munyu va n'wi nyika yi ri a rhelela a ya exihlobyeni na ku tshemba na ku pfumela ku van'wani va nga va landzelerini ku ya vona ku ku ya endliwa yini kwale xihlobyeni loko va fika o teka bawulo liya a yi chela kwalaha ndzeni ka xihlovo ka mati lawa a ma nga nweki lawa a ma vanga rifu lawa a ma endla na ku lava nga langutisela va onhakeriwa hi mindzhwalo ya vona tikweni naswona a ku bebuliwa swilima tikweni hi mhaka ya mati lawa ya loko loko ndzhwalo wu nga onhaki n'wana loyi a faneleke a beburiwa a fanele a beburiwa a nga ri kahle se a teka bawulo liya a chela laha ndzeni ka xihlovo a ku wena mati ku sukusela namuntlha wa cinca wa nweka a wa ha vangi rifu vanhwini a wa ha vangi mavabyi vanhwini va mhani va muganga a va ha onhakeriwi hi mindzhwalo ya vona va ka hina Mhaka leyi enting ngopfu. Na loko mi ri na xivono xa ku sungula business i ndzhwalo mi nga na wona. Ma onhakeriwa hi vision hi mhaka ya mati ya ndhawu yeleyo. Xivono xi helela moyeni hi mhaka ya mati lawa mi ma tirhisaka endhawini yeleyo. Yi ri ku sukusela sweswo mati lawa ya ma cinca ma sungula ku nweka vanhu va nga ha onhakeriwi. ma nga ha vangi rifu evanhwini na sweswi mati lawa yi ri ma ha nweka loko ni landzelelisa ni endla research ni ya ni ya kuma ku mapurasi lawa ma nga kona a Jeriko va cheleta mapurasi hi mati ma xihlovo lexiya xi nga cinciwa hi Elixa ve ri hi wona mati ma kahle ku tlula mati hinkwawo lawa ma nga kona lawaya ma endla ku na swimilana swi kula kahle. misinya ya kona yi tlhela yi tswala mihandzu leyo tala va xi kulisini va sasekisa va koka kona mati va ma yisetela madan'wini ma vona xihlovo xexiya elixa a nge te mati lawa a ma cinci mhaka leyi ni yi tisaka eka madyambu ya siku ra namuntlha eka va ndyangu na vaakatiko i ku ma ta nweka mati lama nga kona evuton'wini bya n'wina lawa ma mi karhataka vusiku na hlekani ma ta nweka loko jehovha a nghenelela mati lawa a ma nga nweki ma nweka laha a ku nga ri na tsaku ku va na tsaku tiko ra le jeriko ri ba minkulungwana va sungula ku tsaka elixa a hundza a ya mahlweni na riendzo ra vona mara ku sala vanhu va pfunekile hi ri na kwala ndyangwini mati lawa a ma nga nweki ku sukusela ku twaka ri ni mhaka leyi nga twakala hi ri namuntlha ma nweka hi vito ra matimba ra yesu va chaveleleka emimoyeni va chaveleleka etimbilwini va chaveleleka evuton'wini bya vona va kuma matimba lamatshwa ma nweka mati ya vutomi vutomi byi ya emahlweni halleluya hi tini halena hi ta ku chaveleleni mara vo tala hi suki makaya ma nga ri ku nwekeni mati xi njhani xihlovo xa le kaya a mi le ku nwekeni swilo a swi le ku fambeni papa na mhani a ve le ku twananeni papa na mhani na vana a ve le ku twananeni kumbe n'wina mi ku mi twanana mara kwalaha rixakeni a mi le ku kumaneni a mi le ku nwekeni mati lahaya rixakeni ku laveka nandza wa xikwembu loyi a nga ta chumayela a ku a ma nweki hi vito ra yesu i ri ma ha ri kwala a ma nweki na le kaya a ma nweki na le tirhweni la mi tirhelaka kona a ma nweki mati ya vutomi ma nga mi tiseli hasahasa ma nga mi tiseli switirese ma nga mi tiseli ku tikeriwa hi ri mati ma nweka loko hi kuma nweka mati hi ri tsaku wa nghena hi ri mi tlhela mi tsaka nakambe xikwembu xi mi nyika matimba lamatshwa la a mi nga tshembi ku ka ha ta va na matimba a ma nweki mati nakambe a ma nweki ne le ka vana va n'wina pfuka a sungula xindyangwani lexiya a ku na ku rhula leyi new stand manweka na kwele new stand hi vito ra yesu manweka kwele n'wana wa n'wina a tirhelaka kona kwele papa va tirhelaka kona manweka na kona hi ri manweka mati lawa a ma havangi poison swa tshamiseka va ndyangu wa ka khosa pfumelani mati se manweka hi vito ra yesu mina ni khomangi bawulu ya munyu haleno a ku na nchumu lexi ni nga xi khoma haleno mara ni mi tele na jesu loyi a nga ta cinca mati ya xihlovo lexi ma sungula ku nweka halleluya muxa a khomi xirhabyani a chela matini ya le mara lawa a ma nga nweki ma cinca ma sungula ku nweka halleluya ni ri mina ni khome jesu hi yena a cincaka ku mati ma nweka laha ndyangwini pfumelelani xikwembu xi mi sula mihloti pfumelelani ku chaveleleka mati ma nweka nakambe mi ya emahlweni na vutomi mi tshemba xikwembu aka vhiki leri na tivhiki leti taka ku tirhi lowu hi nga langutisana na wona yehovha u ta hi pfuna wena tshava umani ka zelubabele u ta n'oka u ta hundzuka rivala hi ri na kosi tshava mara ya hundzuka rivala loko mi ri na jesu swa cinca hi vito ra yesu tshava yin'wana na yin'wana leyi nga le mahlweni ka n'wina a yi hundzuki rivala manweka nakambe swa ramiseka nakambe hi vito ra matimba ra yesu kreste a hi pfaleni matihlo ya hina praise the lord xikwembu lexi hanyaka na khongela hi vito ra yesu ni vulavula mikateko eka ndyangu lowu mati ya xihlovo a ma nga nweki hosi ya matimba ina leswiyana leswi a swi nga va swi tshamisekile mara mati a ma nga nweki ha khongela sweswi hi vito ra yesu yesu kreste cinca mati ya xihlovo la ndyangwini lowu ma nweka hi matimba ya maloko etsima hlayisa rixaka leri va endli hi tintswalo horisa na lava vabyaka nyika lava nga riki na mitirho va nyika mitirho swa tshamiseka hi vito ra yesu loko va rima masimu va tshovela mihandzu leyinene vana loko va ya swikolweni va humelela hi matimba ya malokwetsima na katekisa ni ri manweka mati aka ndyangu lowu na tiko ra hina hinkwaro hi matimba ya malokwetsima ni vulavula vutomi ni vulavula tintswalo a wu tsandzeki xikwembu xa hina a wu se tshama u hi khomisa hi tingana hi vito ra yesu horisa mimoya ya vanhu lava nga laha hinkwavo horisa timbilu ta vona horisa nyama ya vona va endli hi tintswalo wena jehovha wena u kotaka ku cinca mati ya xihlovo mati layo bava manweka mati lama poison ma nweka mati lama vangaka rifu ku va na vutomi na kwala xikwembu a ku vi na vutomi ha yesu kreste wa nazareta amen katekani hi vito ra yesu amen